So, so you okay? Eh, nani? Yeah. Ebi me yana mako. Ada na oko no mamiska. Oh, odi ope sika sem. Me se me di me chi eja. Odi awuni sika sem. Mm. Eh. Mami na nkomo e kura ka wo se me mma ye ka ne dem. Me duwo ina maka. ɛyɛ nhu afua na afua ɛyɛ dan a yɛsi a ɛnɛ blocks yi nyinaa yɛ basae ɛdan ɛwɔ sɛ meyɛ na mesi firi o ɛpɛ sɛ mebra bɛsi dan ɛyɛ sare bɛdi ako nipa tere ho ase ɔmpɛ hmm. ɛdan wofa yɛɛ sɛ ɔba ho ɛɛ ah. eh, no ne wɔfa ɛna ɛntumi yɛn si ɛna waba no so obesi nti dɛn na ɛna wɔfa ne wɔfa no wɔn pa adepa ɔno na wɔsi wɔnya ne sika ɛna ɔde ba abɛsiesie ha wɔ ha no sɛn. ne wɔfa no baa ho wɔahu bi. ne wɔfa no wonim deɛ kun no hmm. ɛdan na kun no. Hmm. ate adwo abɛyi hwɛ nansa yɛ ahwɛ dɛ wɔn abɛgu kura si hɔ ɛn na wode ɔbaa baa ɔbɛyɛ bi ase ɛna ne wɔfa. maame maame nka asɛm ne nkyerɛ mayɛ sɛ aboa sansa. Me mefa adeɛ a mede kyerɛ wo na manya bie na mabusua fie efie hwɛ ɛdan dodoɔ sɛ na wɔ ha ɛdan bebree bɛtumi aba ha nnipa bɛnya baabi ada hwɛ wɔn a ɔgu akora sɛ wɔn mu nya baabi nna eh baabi yɛde yɛ ti tu deɛ ɛhia nti sɛ sɛ yɛyɛ sɛ yɛgyae ama abubu nti sɛ sɛ ɛka mimi nsi me wɔ fɛ si no wawu nti mimi misi obia na ɔbɛtumi aku me sɛ biara na nkɔfoɔ tetetetetete mantwerɛ so so yɛsi dan sika wɔ hɔ paa yɛ so yɛsi yɛsi a nnipa bɛwu fie wɔ nti yɛnsie no gyidie no wode taa kyerɛ no ɛho mm. me obie ne ɔbɛtumi aku me ɛbi kora me ɔfa no yadeɛ kɛkɛ ne bɔɔ no ɔno no ɛdi wui ɛso yɛde bɛhyɛ dan enti mesrɛ wo biribie ne ɔbɛsi mm. na mmom deɛ hia me kɛseɛ paa yɛ abɔfra yi kwadwo n'ani so ɔhye papapapa maa me so woanhwɛ abɔfra yi a woahwɛ a wobɛto me nkra sɛ yɛ mmemmra ne yɛnkɔ nanso radio station wo na ayɛ panin Osusu na adio. Monhwɛ mo nua ketewa yi. Monhwɛ yie na mankɔkyi mote. Mɛse sɛn. Mɛse sɛn. Yɛnhwɛ ne yie. Yoo. Nti mekɔ no mede biribi abɛgya. Wai. Thank you. ɔfa ɛyɛ awo na yɛ fa na wokɔhyɛ ɛsɛ ah, mede wonim sɛ mentena fie mekɔhwɛ madafo bi wɔ sorɔ eh, wo nua maa me ne ɔmu di nkuma bi sɛ wase saa yɛ so apii yɛdi nkɔmmɔ bebree ah. na nokwasɛm deɛ wɔ mu ne sɛ mankae ɛno anka ɛdan wɔ fa hwɛ sɛdeɛ blocks yɛ si bubu guɔ ɛnyɛ fine nnipa soso wɔ akura sɛ wɔpɛ baabi de wɔn ti ato asɛm si a yɛnyɛ baabi kura ne yɛada ɛdan ketewa yɛ mu nti maa ma adwe sɛ mpɛ sɛ mbɛsi ɛdan no ɛɛ mepɛ sɛ mbɛsi firi hɔ sɛde bɛɛ wo kura no mpo no woda berɛ mu so bɛsesa ɛsɛ bɛsi fie ɛɛ maa me mu ka kyerɛ ne mu nti no